Indi otkaz bolýara. Otkaz bolýa biz şertnama etip berýäs. Millet selamünaleyküm. Meň şu sözüme laýk basyň repost ediň hemmäňiz janyňyz sag bolsun. Şu sözümi köpüsi aýt beräýme diňe millet diýip çyk saňa gowy geçýär diýip. Gowmy ýagdaýlaňyz? Otyrsyňyzmy sag aman? Ine gowy täzelikler. Rossiýa, Belarussiýa, Türkiýe. Biz Russiýa barada uzyn wagtlaýyn we gysga wagtlaýyn turist, gezelenç we birnäçe wizalary ýola goýanymyzy bilýäňiz. Belarussiýa-da şon ýaly gysga we uzyn wagtlaýyn. Türkiýede mesele ýok. Indi otkaz bolýar-a, otkaz bolýar, biz şertnama etip berýäs. Şertnama esasynda diňe konsulstwa tölen puluňyz gaýtyp berilenok, galan puluňyzy doly ýagdaýda alýaňyz. Ýene bir gürrüň aýdaýyn. Ors, Belarus, Türkiýe. Işimiz dowam edip oturandyr. Gezelençdir, syýahatdyr we beýleki wideolardyr. Nesip edenden tä ýylda-da gowy sowgatlarymyz bardyr. Inşallah ortada Belarussiýa mundan bir aý öňki tabşyrylanymyz hemmesiniň çaklyklary gelip otyr, ýoldadyr. Janyňyz sag bolsun. Lýuboý bir ýurda, ýakyn bir ýurda asla ugra edýän işimiz ors, Belarussiýa, Türkiýe, gezelenç, syýahat we beýleki wideolar almak isleseňiz kerwen syýahat bilen galyň. Janyňyz sag bolsun hormatly watandaşlar. Hemmäňize başyňyz dik, işleriňizde rowaç, Allajan maşgalaňyzyň agzybirligini dileýän. Essalamu aleykum gowmy ýagdaýlaňyz arman otyrsyňyzmy sag aman aslynda hormatly watandaşlar men şu wideony çekmek niýetimde ýokdy bir gepim edildi iki gepim edildi üç gepim etdi söz eýesini tapar ýöne men saňa jaňam edemok sebäbi men özümi seň ýanyna kiçeltmeýän sen maňa jaň edersiň Oň muň ýanyna köçede heleý gürrüň etme how erkek diýip gezip ýörsüňä köçede. Mun ýaly wideo çekýä diýip watandaşlar ters düşünmäň. Türklerde bir nakyl bar. Aslan aslanla diý. Syrtlan syrtlanla diý. Syrt tek kurta, bak tek kurta. Bäş sany syrtlan bolubam gelip iýibileňok. Ýatlap goý. Men şoň üçin saňa soňky gezek duýdurýan. Bir-de, iki-de, meň ýüzümden gepiňi etýänçäň, özüň oňar. Gelen ýeriň belli, edýän işiň belli. Meň gapymda raýat närazy bolup gelip aglap uruş-gygyryk edip duranok. Seň gapyňda edip duralaga näçe sany ýoruma ýazylanlar bar. Erjeşme-de. Senem türkmen, menem türkmen. Menem şu ýurduň adamy, senem şu ýurduň adamy. Pul üçin, zat üçin däl. Abraý gerek maňa. Ýöne, saňa ýekeje söz aýdaýyn. Görýäňäni şuny? Ýetik şuň özi. Galan zady aýdyp oturmaýyn. Janyň sag bolsun, gep eýesini tapar. Gepimi etme, ýüzüme diý. Erkek oglan-a sen. Erkek diýip gezip ýörüň köçede. Sen hormatly Watandan syr gaýrat ediň, ters düşünmäň. Bir küs sany nähili diýer, şemal gibi bolýar-a gatrak şemal. Uçup gitjek. Boşlar, meň gepimi etýär-de. O şemala ýetirmänem uçuryp bolýar ýerinden. Sag boluň, janyňyz sag bolsun. Görýänsiň. Ýekeje laýk, repost. Gowy söz ýaz, ýaman söz ýazsaň ejeň tagty samolýot dogry uçýar. Hudaý kessin. Sag boluň, sag-aman işläň. Allajan işleriňizde üstünlik. Duşman bolsaňam Allajan ryskyňy bersin. Başga zat diýjek-de. Sag bol. Esselamu aleyküm. Gowmy ýagdaýlaryňyz Arman otyrsyňyzmy sag-aman. Kerwen Syýahat ýene-de halkymyzyň hyzmatynda. Biz artyk ýurduň içine syýahat etdirme we milli ýerlerimize, gadymy ýadygärliklerimize syýahat etdirme mümkinçiligini döredendiris. Nesip bolsa, öňki wideolarmy görüň, derweze-gapysyna mugt on bäş adamlyk we bolan ýagdaýynda köpräk Maks adam bilen zyýarat ýerini görmäne, derweze gapysyny görmäne wideo goýandyryn. Mundan başga-da üç ýüz altmyş pire zada zyýarat etmek isleseňiz Ybraýym Edem Aşyk Aýdyň pirlerimize we Merw ýadygärliklerine zyýarat etmek isleseňiz bize hökman suratda jaňlaşyň. Bu mugt syýahat görme derweze gapysyny görmäne gitjeklerem hökman suratda jaňlaşyp atlaryňyzy bize ýazdyryň. Adam saglygyňyz dolan ýagdaýynda indi kepdäň bazar güni nesip bolsa özüm bilen işgärlerimiz bilen sizi mugt Gezelenje äkitýändiris we indiden beýläk ýurduň içindäki milli ýerlerimizem size mugt zyýarat ýerlerini we gadymy ýadygärliklerimizi görkezmek bilen dowam etjäs. Janyňyz sag bolsun, laýk, repost, hemme bilen paýlaşyň!